Ka fapa awi te. Aw a pa, hei i hmuangin i nu leh pa chu kan tar tawh hle mai a, kan inngah na ber a nih vangin thiam thil i nei bawk si lo a, taima taka hnai thaw ngai ni. Eng thil ngai seh a pu nei bial, thiam thil a nei lo i tiam a, i fapa hian thiam thil tha tak a nei sin, aa mawi hi i lo hmel hriat ve tawh em? I fapa thiam thil nei lo hian a hralh thei em em asin. Ani ai hralh thei kan thian ho an awm lo. Hei mawi bal, i da rau. Kal nghal rawh.

U Naupawi te, Aw, i kekawr min lei tir hi te deuha ka thleng leh dawn. Hei zawk hi ka la mai ang. Mobile a thleng theih loh, i hah uih vek tawh, kal mai teh. Min kar ta a tu. Ka duat vung te, chutiang mai mai buaina tham a nih loh chu. Kan mobile-a chu hmangaihna in i mit a ti del ta a ni maw? Mawibal mawibal damdawi dan milo kalpui teh ka thian paih accident a. Ka hman lo ka hman lo khawngaih in khawngaih in mawibal thil pawimawh a kal ka ngai ka hman lo. Mawibal lu naupa nunna ai pawimawh awm dawn em ni? Aw zu lak eng zu ngei lak dawn a iconic. Aw iconic iconic. Mawi bal, cheng sawm min pela darthlalang hi ka ti fai ang. Hehe, khale, fai deuh in aw. Aw le, vawiin ni hian awite te thian dun accident na kan va kal a. An accident chhan an mahni an sawi dan chuan hmeichhian melh nasat vang niin an sawi a, a tha lo hle a ni. Motor khalh laiin hmeichhe melh i sim ang u. Kan awi te te thin te chuan va han nep dun ve. Hmeichhia vang mai maiin an accident emaw nep lutuk pa lo lutuk mai. Zirtirna pek an ngai a nih he mite pawh hi. Mawi bal, silai te enge tan ngei tia? Sir, film kan shoot a, chulai mi tur chu lawm. Eh ni maw, kal rawh kal rawh. Ding rawh ding rawh ding rawh, i din loh chunga kap dawn che ni aw. Sir, film kan shoot a, chulai mi tur chu lawm. Roll camera action. Mawi balu naupa i ngei tih reng a, kal ta che. Mawi bal, i va han dawi em em ve, rap phei pawp mai ta che, engtin mai awm lo ang. Mawi bal, chal tlang ai kal thei em? Na hi sak ta a tha. Excuse me. Aw madam enge in ta? Chal tlang kal thei em? Kal thei e, lo chuang rawh. Mawi bal mi ler pa i kal thei reng hi. Chal.

Mawi bal ka chuang e kal ang le. Ka chuang e. Kei pawh ka chuang e kal theih. Ka la awm ve kal ang le. Mawi bal kal ta che. Kel mai. I ne sa. Ha be di che. An la hma em hi ka nu. Ar. Apa. Tho nghal rawh. Apa ni zan ka mu har lutuk a, ka lut na deuh a. I mutna hmun i hria em? Ka pa i mawl mi ka khum a ni mai lawm. Lunat nen ni nawm. Han nen chiang teh. Una pawi te, dar hnih ral ah tunge niang le? Ka hre lo le. Lo awm rawh, kan vei nange. A tu tak chu niang maw? Ramhuai chu ni lo tur ah ngai la. Misual lo nih tak in tiang hi ka eng teh ang. Ka va pawp mai dawn a ni. Khiang ah i ngen ta. Mawi bal, night duty. Tunga night duty tunga Kha, an kap dawn che a nia, biru rawh. Umm, tah khan tha.

Kun hniam rawh, kun hniam rawh. A ai hniam in, a ai hniam in. Aw, va kual rawh, va kual rawh. I hmai lawk kan awm tawh a ni aw. Bag leh teh, bag leh teh. Aw, kan pawl nu kha va tanpui ve ta che. Tumah an lam lo hi, khawi a mai chiang e. Ka nu, eng nge mawi bal a sawi tan vak vak a. Sipai tlan a tum ve a ni ang. A tlan chak em mai a tling ang.